German nula Doctor Selma hi kum sawmhnih paruk mi a ni a, a gengkhilh thin rawp taksa tanga a chhar Pakistan tlangval. Mohammed Akmal kum sawmhnih pahnih mi chu rawn pan vang vangin an innei ta a ni. Selma hi Germany leh Bosnia khua leh tui nikawp dual citizen nei a ni a. Selma sawi dan chuan an gengkhilh rawp taksa hian Akmal nen an inbe thin a. Akmal hian sap ṭawng a thiam vak loh avangin a message chu Ok he tiin a chhang zing hle a ni awm e. Mahse an inbiak zin takah chuan induhtawnna rawmpiang chhovin Selma hi Pakistan thingtlang pawh khaw pakhat Difar-ah a kmal hmu tur hian a kal vang vang a, a chhungte remtihna ve ve in an inneih ta a ni. An inneih sianso hi Pakistan pawisa in million four point five vel niin an sawi bawk a ni. Mizo zingah pawh mobile games atanga sap nupui nei kha kan awm em ni kha? Games khel theuh theuh thenkhatin an chhiatpui laiin thenkhat chuan an hlawkpui thung a nih hmel hi. Khawvela mihring hling ber han ti tawp mai ila IQ sang ber record chelh mek tu Korean scientist Doctor Yeng Han Kim chuan Isua Krista chu Pathian a ni a, kawng leh thutak leh nunna a ni tiin post a siam a ni. Science in a thuak a suk sak ve lem lo a ang khawp mai. Khawvela mi fing ber tia khawvelin a chhal pawhin Pathian awm a rin lai a, helai kan ram chim ral tham lek khawp a ti atanga Pathian awm ka ring lo ve lo tih hi chu at vang a nih loh pawhin mawl vang tal a ni ang. He naupang hi a dam lohna avangin CT scan a ngai a, mahse amahin CT scan roomah chuan a lut duh ta hauh lo mai a. Darkar hnih darkar thum thleng pawh chuan a nu leh pate leh doctor te pawh chuan an hmit an hmin thei ta lo a ni. Naupang mitah chuan duhlohna leh hlauhna a hmuh theih a ni. A tawpah chuan an hrichhuak ta, naupang thian tha deuh mai chu kovin a lo thleng vat a, a hlauhna te chu kiam duakin a hmuh theih bawk a ni. Tichuan, chu naupang te chu CT scan nah chuan mut tirin a thian pahin a ke vuan chungin an pahnihin CT scan an ti dun ta a ni. Hetiang hi a dangdaiin mak an ti hle ni awm e. Inthianthatna hi hun him ber lai pawha inpuih tlatna hian a nem nghet a. He naupang te hian midang ti rilru a hnehin a lar hle a ni. He thlalak hian mite rilru a tibuai hle a ni. Yusuf Shakur tih hming pu chuan a thih tep laia a thil hmuh chu a lem ziak in a lar chak hle a ni. Keini chuan in larna emaw zawl ang deuh in kan ngai thei awm e. A lem a kan hmuh ang hian let tang in thlarau te chu chung lam ah thlawk chho in chung lam a awm te chuan an lo thlir thla bawk a. Lei lam a awm te pawh in mak tir tak in chung lam an thlir chho ve bawk a ni. Thil engkim hi a lo in zawm vek a ni tih hi Ka theihnghilh tawh lo a ni, tiin a sawi bawk. A lem atang hian nang enge ang i tih ve le? Thlarau chho lai nge, mi thianghlim dawr nge thil dang ang i tih zawk? China rama Shandong Province chhunga thingtlang kawng pakhat Linggu County-ah hian he in dangdai tak Chanchin lungrun zet mai hi neitu hi a awm a, he khuaah hian tlangval senior kum sawmnga panga upa Hu Guangzhu chu mahni chauhin a khawsa a. Nu leh pa a nei tawh lova a unau pahnih te nen an khawsa kho laiin vanduai thlak takin a unaute chuan kum sang nih pali khan an voralsan zui ve leh ta a ni. A chhungten an boral sa hnu hian Hu hi mahni chauhin a khawsa zui a, a khawhar lutuk chuan rilru lamah harsa na chi khat a nei zui ta a ni. A unaute chu an la thi lo tlat nia hriatna a nei a, vanah an lawn a, nakinah an la rawn chhuk leh dawn niin a ring tlat a. Tichuan a unaute nen an khawsa kho na turin in a sa zui ta a ni. Aiin sakhi a hmanraw hmuh theih ang apiang a hmang a, tum awmze nei em em lovin a rilru a thawh dan ang ang angin a sa mawp mawp mai a, chhawng sa rih laia sangin a sa a, a chhawng chung berah zel a khawsa nghe nghe. Kum sawm zet a sak hnuah kum sang hnih sawm paruk khan a thenawm khawvengten a chim mai hlauhna an nei a, thunei tute an pun ta a ni. Thuneitute hian nasa takin huh hi a inchhuahsan turin an thlem a, a tirah duhlo hle mahse zawi zawiin a rilru an hnehsak a. Huh hian a in chu a chhuahsan zui ta a ni. Khawmi te chuan huh chenna in tur hi an sak sak zui ta nghe nghe a, hemi hnuh hian he in danglam tak hi chhiah tura tih a ni bawk a ni. Ka nei zawhna atana a hnaneih chu mi tu pawh kan phur rin nuam kan tih ka ring. He role thar ual darkar pawh hi a hnathawhna hmun tur panin a hnathawhna tur ni hmasa berah phur takin karin a kal a. Mahse vanduaithlak takin kawng lakah a motor a chhe tlat mai. A ni khat ni atanga chhuan lam siam chu a duh lo a ni ang. Ke ngatin mel sawmhnih kalin a hnathawhna hmun tur chu a kal thleng a ni. An hotupa CEO in a lo hmu a, a lo hriat chuan chu rawl thar mahni hna tana rinawm chu a rilru a hneh ngang ni tur a ni. An hotupa chuan kar thar a lo pe a ni. Lawm avanga insum zo lovin a mittui a tla hial a ni. Hei hi Alabama, usa a mi niin kum sang hnih sawmpariat July thlaha thleng kha a ni. Japan ramah chuan Mizorama zu rui kan en danin an en ve lo a nih hmel. Zu rui ruih lutuk avanga haw thei lo leh kawng sir a mu a. Thu te chu an lo harh hunah an tuin a hal ang a. Hreawm an ti palang tiin zu rui te bulah chuan a hmu remchang apiangin tui thianghlim in tur an lo dawh dahsak thin a ni. An ramah chuan Anna zungin zu an in lova, hnan thawk rim em em a. Hun awl a intihhlimna atan leh hawi thawvenna atan an in thin a ni. Chuvang te pawh chu a ni mahna le zu rui te an en dan a lo dang bik nachhan hi. Hei hi chu i vawi khat hriatna a nih ve tho ka ring. UK rama hmeichhe pakhat chuan a bialpa bialnu chu a haw viau nge ni. A sual thiam ve hrim hrim zawk le an che maksak em em khawp a. A vawih lai video chu in lakin a va thawn thin a ni awm a. Khawvelah a nih loh pawhin UK ah chuan case maksak ber ni hial a awm a mawi a ni. Cyber fraud case vawih thubuaia a awrh phah ta a ni. Case dangdai tak chu a ni khawp mai. Japan ram hi sawi leh teh ang survey an neihna atanga a lan danin Japan rama hmeichhia pasal dei mek zaha sawmsak rih te chuan tuna an pasal hi an neih an inchhir thu an sawi mauh mai a ni. A chhan leh avang chu an sawi loh nain an rin dan chuan a bikin Japan rama mipa te hian hna an thawk rim em em a, in lamah hun awl an neih loh bakah an nupui te bulah hun an hmang tam tawk lo a ni an ti a. Nang enge i ngaih ve dan nile. Japan ram kan sawi ta bawk a, hei pawh hi sawi leh lawh lawh ang. An hnathawhnah hian an aia senior zawkte leh an hotute an zah in an hawihhawm em em a. Kar tawpah hnathawk hote chu hmanhiam ber atanga an pu ber te thleng in zu inhauh na an nei thin a, hei hi nomikai an ti a ni. Hmanlai atang tawh a an kalpui thin dan niin an la chhawm nung zel a ni. an tum ber chu thaw ho tha zawk beiseina leh an pu te an aia senior zawk te bulah pawh ngam pa taka an rilru leh ngaihdan te sawi chhuahna hun thla an ngai a ni. In paw takin chu an inho thin a, thenkhat chuan an zawn ve kher lo ni te pawhin an sawi bawk. Ruihphur tawh hnuah, Bro bro, ka lo sawi ve lawk, an ti chhen lo tur a ngai ang. Ni chuan buaipui hla te pawh kha an lo pleih ve thut mai thei nia aw. Kum sangkhat zanga sawm pariatah khanin Den Simplek an tih lam hri leng hi khawvel chanchinah khawpum mipuite rilru lam chawk buai thei harsatna thleng tawh zinga mak leh hriatlar ber pawl a ni a. He thil hi Strasbourg khawpui, tuna France ram ni ta ah a thleng a ni. July sangkhat zaka sangkhat zaka sawm pariat khan hmeichhe pakhat Fro Trophy a tih a hriat chu kawtthler pakhatah a rawn chhuak a nasa takin a rawn lam ta mai a kar khat dawn zet chu chawl miah lovin a lam a ni kar khat a liam hnu chuan mi sawmthum pali dangin an rawn zawm leh a. August tla tawp lam chuan lam chu mi zali zet an tling hman a ni. Doctor te leh khawpuia thuneitute chuan mak an ti hle a, thlarau lam thil avanga thleng niin an hre lova, thisen lumtuk vang niin an ngai a ni. Mak tak maiin a tihdamna tur hmanrua atana an thlan chu lam chhunzawm tir zel chu a ni a, lamna tur platform hrangte siamin rimawi tumtu leh strongman mi chak tak tak te an ruai a, lam ho chu tlu lova din tir reng an tum a ni. An ruahmanna chu a hlawhchham chiang hle. Rimawi leh lamtual an siam te chu midang te tan pawha hmuhnawm leh lam ve chakna hmun a lo ni ta zawk a, lam ve duh an pung chak ta hle a. A vawr tawp an thlen lai phei chuan nikhat chhungin mi sawm panga zet chau lutuk thluaka thisen kal dik lo leh lungphu chawl avanga an thih thu hriat a ni ta a ni. September thla tirah khan a la dam awm chhun te chu Saint Peter's hmunah hruai an ni a, tawngtai sakna hmanga tihdam tum an ni. Reilo te hnuah he lam hri mak tak hi a tawp ve ta hram a ni. Japan rama tuipui kam pakhat chu a ruala tui finriat lei leh vur te in tawh khawm na hmun niin a mawi dang dai riau sin khualzin te hip in hmuhnawm an ti thei hle a ni awm e. Indian actress lar leh che lo pianna em em mai Disha Patani hi hre lo kan tam awm lo ve. A unau nu Khushbu Patani pawh hi India sipai major hlui niin exercise lakna lamah pawh a coach a ni bawk a ni. Hmeichhe unau duai lo tak an ni ngei mai. Hei pawh hi an haihnawt vang nge ni daw a ni. Iceland-a team pakhat chu an zinnaah an zinga hmeichhe pakhat chuan a thawmhnaw a thlak a, a zinpui te chuan an hai ta der mai. An thiahnu chu a bo emaw tiin report an theih lut a, chu hmeichhia chu an zung nghal ta ruai ruai mai. An zawnnaah pawh a bo a ber pawh chu a zuk tel ve leh ta deuh a, amah An zawnna amah vek chu a tel ve tih na nih chu chhichhawnga te vai dawr te pawh an ang ka ti. An hriat chhuah meuh chuan a nui nasa ve viau ang. Hei pawh hi thil common lo tak a ni. Turkey a inngaizawngtuak khat te chuan an zin vahna ah thlalak an duh ve si a, phone camera han dahna remchang an hmu lo nge ni dawn ni? Zawhte nilum ai lai chu phone nghenchhana hmangin an selfie thei ta a ni. Hote mah ni se, he thlalak hi a hnuih zat tlakin a lar chak hle a ni. Selfie stick aia zawhte an hmang tihna a nih chu. Zirnaah chuan tlai luat a awm lo tiin an lo sawi thin a, zirna ngai pawimawh ve hrim hrim thiam thei vak chuang si lo te pawh an awm ve bawk a nia. He China pa millionaire ngat Liang Shi pawh hi zirna ngaisang chi zingah chuan a tel chiang mai. A thil tum te pawh a ni ang. Kum sang kha zakua sawmriat pathum atangin graduate tumin college a la exam ngat ngat a, a la pass thei bik chuang lo a ni. A fate rual mai ni lo, a tute rual nen an exam ho tlauh tlauh dawn tihna a nih chu. Duh ni se, marksheet leiin thamna hmangin graduate certificate te chu a nei thei ngei awm sia. Millionaire college pass thei lo a ni ve tlat. A tumna leh zirna a ngaihlutna erawh hi chu a ngaihsan awm ve hrim hrim a ni. Mihringte chauh lo pawh hian kan chunga tha te chunga that chhuah an lo thiam ve ngei mai. He Penguin sava te pawh hi an harsat lai, tanpui an ngaih lai a, anmahni tanpuitu hnena lawmthu sawi turin hmel sanga a hla tuifinriat an hleuh kai ziah a. Ramsa te hian. An hmel hi hmel hi za tam tak an chhinchhiah thei a ni, tiin Sirmite chuan an sawi a ni. Santorini ramah chuan khualzinte tan thuchhuah pakhat an nei tlat mai. Khualzinte chuan Sabeng tung chuan an uar viau nge ni dawn ni? Kejisa aia ritte chu Sabeng tung chung chuan an khap ta a ni. Hei hi Sabeng tungte inhliam palh theihna laka venna a nih bakah Rit deuh deuh phurh tir hi a nun rawn thlak an ti a ni. Hetiang deuh chi pawh hi hmanah thian zual khuaa sakawr nu ho in an chuan chau vek tawh tih kan hriat tawh kha. Tunah chuan Marradesh lam hawi ve thung tawng aw. India mi puithiam pakhat a hming Amar Bharati chuan khawvelah remna leh muanna awm theihna atan a kut dinglam chu a phar ngat. nghat mai a, kum sum nga pahnih vel lai a phar tawh niin an sawi a ni. Mithiam te chuan a ban hi a dah thla thei tawh lova, a khawng tlat tawh a ni tiin an sawi bawk. Ban phar tlata hring nun han hman chu a hreawm duh dawn mang e. Hei chu mak danglam ni tho mahse rilru lama thian lohna nei a ang mah zawk. Florida mi pakhat chuan a ngaihtuahna ah a thian pakhat chu a thah avangin amah chu thuneitute hnenah a inpe a. Mahse, thuneitute chuan case siam a lo man lovin rilru lam enkawl naah an lo thawn ta zawk a ni.